Kum tam tak a liam tawh a, nikhat chu Siliguri leh Darjeeling inkar a Tindaria thingpui huanah sap pasal tha pakhat Augustus Somerville-a a lo lang nawlh mai a. Thingpui huana bungalow pana a kal lai chuan Kawngpui atanga hla vak loah chuan khawkherh thing, walnut tree, mawi deuh mai a hmu a. Mahse, ding khawtlai lovin bungalow pan chuan a kal ta zel a. Bungalow a han thlen chuan nupa chauva khaw har taka awm. Thingpui huan manager leh a nupui chuan an lo lawm em em mai a, van tirh kauh chhuti an mikhual palh ta emaw an ti hial a ni awm e. Thingpui huan manager leh a nupui chu Scott mi an ni a, Somerville-a chu English hnam a ni thung. Hlim taka an mikhualpa an kawm hnuin tlai khat chu Augustus Somerville-a chuan a thlen inte chenna nawmzia leh a chheh vel rammawi leh tlangmawi tak takte nena a inchawih mawizia thu a sawi a. Scott pa chuan. He bungalow hi a tira kan chenna chu a ni bik lo va, heta tanga mel khat vel a hla. Station a kalna kawng bula in ram tawh takah khuan kan awm tawh a, i lo kal pahin i rawn hmu ngeiin ka ring, a ti a. English pa chuan, Ka rawn hmu chho teh reng mai. A bul lawk a ding khawkherh thing phei khu chuan ka mit a la hle a ni. In hlui ram tawh te hian lung min len tlat avangin A bul hnaiah ken chiang chak khawp mai rem lohna te a awm loh chuan a ti ve thung a. Chu veleh Scottish nupa kha an inmelh ta ralh ralh mai a. Mahse, manager chuan English pangaih kha a tha lo palh ang tih a hlauh hnuhnawh leh avangin, Hnialna chu ka nei aw zawng lo mai, amaherawhchu inhlui chhe tawhah te hian Rul leh rannung tur nei dangte pawh an awm duh thin avangin tiang tha tawk tak i hawl thla dawn nia tiin a hluai thlum leh ta thuai a. A tuk zingah chuan tiang lian tha tawk tak nena inthuamin Augustus Somerville-a chuan Bangalore hlui lam chu a pan thla ta a, ngaihthah zeta an lo hluihlawnna pawh a lo rei tawh bawk a. Bangalore hlui compound a luhna gate pawh chu Hei loh ti khawp in an em hawng thei hram a ni. An kawng hlui ni awm ber lah chu hling leh hnim buk in an lo bawh khah luk tawh avang in a tiang ken chuan a vai eng chawp ta ringawt bawk a. Bungalow hlui veranda atanga kawngkhar pui a thlen dawn chuan a ding chawt a, inchung lam a han melh vuai a. A hmuh dan chuan eng hunah pawh Thli in a han beng deuh vaih chuan sawp rup thei mai tur an ni. An in thingphel chhuat te lah chu a mawih che nasa tawh mai bawk a. Chuvangin inchhunga tlak hawl ai chuan fimkhur takin a tawlh chhuak leh ta zawk a ni. Tin, veranda atanga a han hawi vel chuan khawkherh thing kha a piah lawkah a hmuh avangin a pan ta nghal a. Hnimpik leh phai ruang hmun a pal tlang hnuin khawkherh thing dinna chu a va thleng thei hram a. Ral khat atanga a hmuh ang ngeiin khawkherh thing kha lung zing atanga lo chawr chhuak a lo ni a, a hlimah chuan a chawl ta a. Chutia a chawl hahdam lai chuan a bul hnaia hmun zim te tun hnai lawka Mali-in a lo tifai hen bik chu a hmu a. A han en chian chuan marble lungphek hi tawh leh hmelhem tawh tak a lo awm a, lungpheka thuziak chu chhiar hleih theih a ni tawh lo na a, kum sawmthum hmalama tu emaw thlan lung chunga phah a ni tih chu a hriat nghal theih mai a. Chiang taka thil hriat hlan a nghahhlel em avangin a thlen in pan chuan a haw ta nghal vat a. Mahse zanriah ei kham hnuah chauh sawi hona hun remchang chu a hmu thei a. A tirah chuan Scott manager pa kha thil hrilh chak awm loh angah ngaiin a inhawng lo viau a. Mahse a nupuiin hrilh tha law law la a nih chu. Kha thil thleng hria kha mi tam tak an la dam a, thu ni lo tak tak te a dawn phah zawk ang a han tih hnuah erawh chuan Scott pa khan, Ka hrilh tawh ang che khan bungalow hlui ram tawhah khuan kan cheng hmasa tawh a, chanchin tuna ka hrilh tur che le, engvanga he bungalow a insawn nge kan nih chu chiang takin i hre mai ang, a han ti te te phawt a. Chutah tun hma chuan he thingpui huan enkawltu hi ka ni lo va, ka hma a mi chu Scott mi tho a ni a. A nupui leh a laizawnnu te nen hu bungalow hluiah khuan an cheng a. A nupuia laizawnnu chu mission hnathawka hmanhlelhin Darjeeling bula sikul hrang hrangah te a zirtir a. Chuvangin ina awm lai a nei mang lo a ni. Chu mite nupa chu an khawhar thei hle mai a, a nupui a ni zual bikin a lang. A tawpah phei chuan anmahni ho zinga cheng ve turin a laizawnnu chu Scotland ram atangin a fanu a chahchhuah tir ta hial a. Takana! Ka la hrilh hmaih che chu Assistant Manager kha Switch tlangval, Engineer tha tak leh mi duhawm tak mai a ni a, Bangla pindan pakhat kha a luah ve bawk a. Scotland ram atangin nula chu a lo chhuak ta ngei a, a la upa lo khawp mai. Kum sawng paruk a pel zen zawn chauh a ni. Hmel tha deuh mai a nih bakah inkhai thi thlerh thlawrh chawn ban nalh tawk tak a ni a. A ban han then vel dan lah chu a mawiin a zei hliah hliah mai a. A heh lah chu a sen hiam mai bawk a. Tuar har hmel tha i a ni ber mai. Tindaria thingpui huana a lo thlen hnu chuan. Sweet tlangval khan a ngaizawng ta em em mai a, mi fel elkhen leh pangaih sanawm deuh mai a nih avangin nula nu pawh chuan nupui pasal atana an inhual chu dialna nei hran pa lovin a remti ta a. Kha tlangval kha thiam thil tam tak leh hna kal hmang hre zet mai a nih avangin Manager a chawlh hnu phei chuan rawn thlak thei mai tur a ni bawk a ni. Amaherawh chu chak lohna pakhat a nei a, chu chu Zulama a ni thung. Zungawl vei mi a ni a, a han ruih tawh chuan tawrhlelhawm tak leh hlahawm deuh mai a ni. Eng pawh ni sela, Krismas ni thleng chuan engkim tluang takin a kal zel niin a lang. Khami kum khan Darjeeling-a Gymkhana Club chuan Dance Party ropui deuh mai a siam a. An chheh vela thingpui huan sap zawng zawng leh an chhungte pawh an sawm vek bawk a. Chuta tel ve tur chuan Tindaria thingpui huan manager leh A chhungte leh Assistant Manager pawh chu an inpuahchah ve nasa mai a, an Ford car hlui pawh an chei thain an tuai hnum ve khawp mai. Nimahsela, switch tlangvalin car a khal chhuah hma lawk chuan nula kha a khua a sik hluah ta mai a, Malaria a vei a ni awm e. A nu chuan, Kei chu ka kal ve lo mai ang, ka fanu hi ka lo awmpui zawk ange, a ti a. Mahse a fanu khan, Kei a dam loh avangin kal in thulh reng reng tur a ni lo, tiin a nawr lui tlat thung a. Chuvangin rilru nuam lo tak chungin An chhiahhlawhte ho lo enkawl tur chuan an kalsan ta nge nge a ni. Darjeeling-ah chuan Christmas party chu a hmingin an han chhim ve teh meuh a. Mahse, nula nu ngaihtha thei hlawl lo leh nuam ti ve lo khan zingdar hnih velah chuan hawn a ngen ta a. An motor khalh tupa switch tlangval thangbona kha an hriat loh avangin manager khan a thiante nen an intawl len vel a niang a ti a. An motor chu amahin a khalh ta a. Zing dar thum vela an chhuak chu Tindaria thingpui huan an thlen meuh chuan ni pawh a lo sang fe hman tawh niin an sawi. Bangla an han pannak chuan Miss Sahib a dam lo nasa mai tiin an chhiahhlawhte chu an lo rak chel chul mai a. Nula mutna pindanah an han luh chuan engkim mai chu a lo thal vel pheng phung mai a. Nula la chu ni khawhre miah lovin a khumah a lo let der a, han en vuai mai pawhin. Na men lova nghaisak a nih zia chu a lang thei nghal mai bawk a. A rang thei ang berin Kursiawng atangin doctor an ko va. Doctor-in a han en vel hnu chuan Darjeeling Sanatorium-a kalpui nghal vat tur a ti a. Nimahsela khang hun lai khan medical transport pawh an la neih that bik lem loh avangin Beisei ang ringawt chuan thil tih a awlsam hauh lo va. Chuvangin Bangla-ah chuan a that deuh hun nghakin an enkawl ta a. Nimahsela that lam pan a hnekin an a zual ta zel a, ni thum hnuah chuan a thi ta nge nge a. A thih hnu chuan a nu khan a fanu in a dam lai a, khawkherh thing hlim hnuai a thut nuam a tih zia kha a hre chhuak a. Chuvangin a fanu ruang chu lung hnur deuh chungin khawkherh thing bulah chuan a phum tir ta a. A thih dan erawh kha chu a mualpho thlak mai mai e an tih avangin an ngawih bosan a. Mahse, thingpui huana la awm reng kha chu an duh tawh loh avangin manager khan a hna atanga retire theihna a dil a. Kar hnih khat hnu chuan Scotland panin an chhuak ta a ni. Sweets pa erawh kha chu nula suala a chet bunrani atang kha chuan mi pangngai angin a hmel hmuh tur a awm ta lo a ni ber mai. Manager hnuhnung zawk kha Lebawng thlang lawk thingpui huana manager hna a thawk tawh a, hnathiam sa tawh a ni bawk a. Khatia Tindaria thingpui huan manager a chawlh tak hnu kha chuan thuneituten Tindaria thingpui huana an rawn sawn ta a. Manager hna a rawn zawm tir chuan a nupui nen Bangla hluiah bawk chuan an khawsa a. Pataima leh thil hriatchian tum mi tak a ni bawk a, a han ngaihtuah vang vangin nula thih hnu khan case mumal siam a ni lo va, an thil tih vel dan pawh kha nep riau a a hriat avangin amah ngeiin thil awm dan dik tak chu hriatchhuah a tum ta tlat a. Fimkhur taka a han zawh vel chuan Switch tlangval khan Tree Planters leh a chhungte Darjeelinga a han dah hnu khan Darjeeling Gymkhana Club kha a chhuahsan leh ta mai niin a lang. An hre chiang lo naah an rindan chuan Darjeeling atanga bungraw phurhna relah Siliguri panin a chuang thla a ni an ti. Tindaria a thlen leh dan kha chu eng kawng pawh lo ni ta sela An chhiah hlawhin a sawi dan chuan Chhawta Mem Sahib a mutthilh hnuin kan awmna quarters ka pan a. Zing deuh maiah chuan servant dangte nen che tuar tuar ri kan hre thut ta mai a. A ruala bungalow lama kan va tlan chuan inchhung atanga hmanhmawh deuha lo chhuak switch tlangval chu veranda ah kan tawk a, a meng nu rum mai a. A au vak vak mai bawk a, mi a ang hrima a chet bawk avangin hlauhawm tak a ni, a ti. Tin, chhiahhlawhin a sawi zel dan chuan, A hma zawna ka ding lai chu a kal pahin min vai leng dawrh mai a. Mahse, a hmel chu chiang takin ka hmu hman a, a biang dinglam chu a kang dum rut mai a, rapthlak tak a ni, a ti. Chhiahloin a rin dan chuan nula thinrim lutuk khan a mutna pindana mei chhemna thing thunung khan a hem a niang a ti. Engpawh ni sela khat atang kha chuan tumahin sweet spa kha a hmel an hmu leh tawh lo va, chuti chung chuan manager kha chuan thil kal dan hriat chian tumin a la zawt kual vel ta zel a ni. Tuk khat chu a rin loh deuh maiin a huan a, chhiahlawh pakhatin lehkha a fun eng emaw a rawn pe a, a chhunga mi chu ramhnuaia chhar niin a sawi. A office a manager in a han hawnnak chuan incheina kamis ham ṭeh leh seh ṭeh, thisen kai ngiai nguai leh ber nuam mai a hmu ta phut mai a, a thin pawh a ṭhawng hle a ni. Nimahsela, sakei hamna leh sehna hnu hma nia a hriat nghal avangin misual hnathawhah chuan a ring lem lo. Zan khat erawh chu manager-in bungalow bul lawkah thawm bengchheng zet mai a hria a, Zurui insualthawm pangai a nih a ring phawt a. Chuvangin Hurricane Lentran khain a zuang chhuak vat a. Mahsela an gate bul ngei meiah chuan pa pakhat a lo thi reng mai a, sakei sehlum a lo ni a. A lu chungah Hurricane khawnvar lek sanga a han en kual velnak chuan a piah lawk kawng sir hnimbul atangin mit eng, yellow, lian ke ku pahnih an lo meng tle rung mai a, a va hnaih ngam ta lo a ni. Eng pawh ni sela, a zan a zanin amah chhawrtu farm ngaihtuah turin dilna leh ngenna a siam ta nghal a, A thupui ber chu he bungalow ah hian nikhat pawh ka awm duh tawh lo. Min la chhawr zel duh a nih chuan ka awmna tur bungalow thar tlang lamah in sak a ngai ang tih a ni. Chuvangin bungalow thar sak a lo ni ta a. Quarter thara an insawn hnu chuan buaina hranpa a awm ta lo niin a lang. Amah erawh chu manager-in a tawp ber a, Augustus-a a hrilh chu ama mimal chunga thil lo thleng a ni a, a awmzia pawh a mikhual pa ngaihdan liau liauah a dah a ni. Manager-in a sawi dan chuan, Kan bungalow-ah hian kum khat chuang kan cheng tawh a, kan chheh vel thingpui huana chhiah hlawh, sakeiin a seh tih thawm hi kan hre fo va, Mahse ka huana mite an nih loh chhung chu ka uk sak lem lo. Tu khat erawh chu chhia hlawh rualin min rawn hmu a. Bangalore hlui compound-ah ka mite zinga pakhat sakeiin a seh thu an rawn thlen ta a ni. A sehna hmun hre tur chuan han rualin ka kal ve a. Sakeiin a lo seh hlumna chu nula thlan atanga fit tlem teah a lo ni a. Ka rilru a ka vei dan chu i ngaihruat thei nghal mai ang. Nula thlan lung kha keimahin ka remtir a ni a, a chunga marble lungphek pawh kha keimah bawkin ka phahtir a ni. Nula an phum hnu khan ka chhiahhlawh pakhat chu Nula thlan leh a bul hnaia ramhnuai tifai reng turin thu ka pe a. Mahse, tih tur a pui a tam a, ka indaih loh em avangin ka thu pek angin hna a thaw leh thaw loh pawh ka hre hman lo. Sakeiin ka hnathawktu a sehna hmuna ka va kal erawh chuan kha chhia hlawh khan khalai hmun a lo tlawh lohna kha thla ruk ai rei daih a ni tih ka hre chhuak a. A hna atanga ban a ni zui ta a ni. tiin a sawi zel dan chuan Sakei'n-a chhiahhlawhte zinga pakhat a seh hlumna hmun sam fai tura a mi leh sate a tir leh hnuin kar khat hnuah an hnathawh en dik turin a va kal leh a. Thlan hlui bula a kal kual vel lai chuan hunin hmun hnawnga lungrem leh marbul lungphekte pawh a lo tih hmel hem theih zia a hmu chhuak a. Chutih lai tak chuan marble lungphek lai takah khan sakei hniak pahnih chiang zet mai a hmu ta a, mak tiin a ding chawt mai a. A rin dan chuan zan hmasa lamah khan sakei kha thlanlung chungah a riak a ni ngei mai. Chu bakah thlanlung bul vel lei hnawng laiah te khan sakei kalna hnu a hmu leh bawk avangin Sakein a rawn tlawh zing hle niin a ring nghal a, chu mi zan la la chuan Sakei chanzai a rel ta a ni. Thlan bul thing buk rem laia Sakei chana tur thang te an dawh zawh hnu chuan Manager chu zan dar riat ah Sakei chang chuan a thu ta a. Hua a vawtin ruah a phing phi siau reng bawk a, a inthuam lumin ṭhel ret puan pawh a zar bawk a ni. Khua chu a thim thuai a, mahse thla a eng ruai mai a. Thla engah chuan a rifle chu a rang thei ang ber a, kah theih mai turin a muthun sa leh kau sain a hung bawk a, a inral ring khawp mai. A rifle-a torch light a vuah pawh a en dik thlap bawk a ni. Tin, kha Scott's pa kha mi rilru sak leh hel ngeng ngawng deuh mai a ni a. Mizovin thlarau kan tih mai spirit te phei hi chu awm thei ngai turah hian a ring bawk na hek lo. A hmelhriat ve zawng spirit erawh chu an ram atanga bottle tha tawk taka an rawn thawn chhuah hi a ni a. Chu zet erawh chu a ngai nain nghei a tum bo lo a ni. Nimahsela, khami zan kher kha chuan a rilru a chi ai ve deuhin a ngaihtuahna pawh a chiang kuang thei lawk lo niin a sawi. A tawpa thingpui huan sapin a mikhual pa a hrilh dan chuan Heng lai tlang rama chengte chuan Triau chhum awm dan hi chu an hre reng phawt ang a, a hmasa berin kawr ruam an bawh khat tlat a. Tlang pang an hrut chho hnuah erawh chuan tui hu avangin thil engmah a hmuh chian theih tawh lova, a chiang lo vel vek mai a ni. Eng pawh ni sela. Kha mi zana chhum zing muai muai leh vir vel mup mup khan zan laiah chuan in hlui ram tawh leh a chheh vel tlang pangpar te chu hmuh theih rual lovin a bawm luk mai a. Sakei channa thingkung leh a hnuai te lah chu a hmuh theih bawk na hek lo. Mahse thli a lo tleh hlek a, a bawmtu chhum a han chhem kian deuh hlek. Hnuah erawh chuan thla a lo eng deuh riai ruai a, bungalow hlui leh a chheh vel pawh chu ka hmu leh thei ta a ni, a ti. Chutia Changtea a thut lai chuan a hnuai lamah thawm ri deuh thep thep a hria a, a han hawi thlak nak chuan thlan lu lamah chuan eng emaw ni thil var ding zum zut mai hi a zuk phung hmuh vuai mai a. Sakei cha nge ti lo chuan a hlau chu a khawng lo chauh va, chuti chung chuan chhum lei vak zinga thla eng hnathawh a nih a la ring che va, mahse a lo ni aw zawng lo mai le. Thin phu dawt dawt chuka a en reng laiin chu thil var chu thlan lunghru lah chuan Muangchang deuha pheiin a tawi phei deuh hrut hrut a. A piah lawk chhawk hlei buk zingah chuan a insa seng ta a ni. Mahse, chawp leh chilin manager chuan mi beidawng leh rilru hrehawmna a khat tih hriat ngawih ngawih a, han ngik deuh feih feih ri chu a hre ta tlat mai a. Chu mi ri lo chhuahna hriat tuma a han hawithlak chuan mi pakhat marbul lungphek benga Thingthilai a zuk hmu a, a lu chuan marbul lungphek chu a sin a a, a bianga mei kanna sernung chu chiang takin a hmu thei a. Nula thlan chunga thingthiin ngaihdamna a rawn dil a ni tih a ring nghal a. Tualthattu a nina vang vangin khatia lungchhe van kaia nula hnena a ngaihdamna dil a. a thing thi lai a zuk hmuh kha chuan a khawngaih ta em em mai a, zuk auh pawh a tum hial a, mahse au tura a han thut awn deuh ve leh khan a sa channa thang te kha a ri sak a, chu mi thawm a hriat ve leh chuan Marbul lung phek chunga ṭhing ṭhi a bung bu kha a zuang kang zawk ta mai a, chutia mit khap kar lova mihring ni hauh lo keipui mitmu lian kiau kuau hawi chho chuan hno lang vur a angsen huam chungin a rawn melh kuau mai a. Chu ve leh rangmang khengin manager khan a rifle in a lu ah a zuk kap ta a ni. A kahthluk hnu pawhin Khasakei kha a thi har khawp mai. Reife chhung chu a chal chang in a mei leh a ke te a la then kual vel tho va. A tawpah erawh chuan rilru hahdam leh engthawl in tunah chuan ka awm ve ta tih ni awm takin a thi zawi ta a ni.